Ya pa mi Calma bozon calma Bozon calma bozon bozon calma La famille la famille la famille É hoje é hoje Kel grande dia Kel dia ki tudo nha sa spera Dja nhu sai kuel é É hoje ki kuza ta sai di li Mininu, nhos ta fla-m, nhos ta fla-m un radu, bon, e kantu óras sta? Kantu óras sta? Nhos obi kantu óras sta? Txuu! Barra kes papaia! Múzika 2025 ki sa ta rebenta gósi, ki sa manda ra kes papaia, ka ten ningen sa na brinkade. Família li, múzika. Êêê! Kel-li sa giti, fudidu, na amor di Deus ki nu sa pui. Credo sa dor Nos vibe es ka ta guenta Nos route es ka ta guenta 10 minuto Alex ok ya 10 minuto falta 10 minuto pa kuza sai Manda pregu la fila pregu Manda xa pui pregu va xa pui pregu pregu Xa pui pregu pregu Txuuba Eeii Deus ta nos.

Manda play webs play u ta na gosta. Rasa mau entertainment. Obrigado, nu ta agradece Regi Corvo, midjor homi di video clip tambe. Nu tem ki ta agradece pa Dios el vi pa podi abensuanu tambe. Vos entende? Si nu ka agradece Dios ka ta abensuanu. Nu tem ki ta agradece tudu algen. Nu tem ki ta agradece desdi Golbeats, Golbeats, Golbeats ki nu grava. Nu ta agradece Regi. Regi Corvo, nha irmandadi da mé, nu ta agradesi MC Prego Prego pa seita entra, pa seita, pa seita entra nes projetus. MC Prego Prego, nu ta agradesi MC Prego Prego, nu ta agradesi tudu kenha ki partisipa na vídiu, kes nhas dansarinu so bon. Nu ta agradesi nhos, nhos mara Prego Life, ben.

Yeah. Ninis olha, nhos arrete. Arrete, sabe? Será? Arrete, tá bom? Olha, é, é que só bem, nunca só bem só para não há ouve, para não bem só para não, não só olha, não só partilha, yeah, não só dá moral. Vamos, senão não está, não

Sa mebi un chá pa mos três. Mos sa mebi, pa mi, nho sa mi mebi bebi un chá pa mos. Nho sa, nho sa ta, nho sa ta, nho sa ta pun fadigadu. Pur isu ki nho chama era, era mi, djoc un chá. Gode bom. E tiri merkadu. Obrigadu, Davis Carvalho, tanbe pa da kel ideia. P'de kel mural nu ten ki ta agradese Origádu nhas tudu Ministris Djo i kantor sta la Alex Fla ta fla-m oradu la Pamodi nu ten ki ta ser logu Pa nhos pode bai Yutubi Tudu dja djintu Sô eretu Yutubi Fla-m bai kantor Kantu minutu fika Alex Djo kantu minutu fika la Pa ser el Nu sta bai nu sta partilha Nu sta na kel mural Pregu sta ta xona ki u ben Bon son Nhu kama Bon son Bus ô nhu kalma, gósi é óra di mi ku pregu pregu li nhu ka senta nhu kalma nhu kalma nhu é nha trópa má nhu kalma N fla nho nhu kalma Juzé kalma tanbê Juzé kalma bus ô kalma gósi é momentu di mi ku pregu pregu nhos kalma nhos ruspeta momentu gósi nos momentu di brilha tanbê nhos kalma nhos ka sentra li nhos kalma gósi sô pregu ki pode entra li nen panha nhos kalma Sim, nos calma gosi nos momento di sission. Sim, life é pa nos dos. Life é pa nos dos, pa nos dos pa nu divirti. Sim, gosi nos momento. Nos calma. Ka djobi kantu minuto fika la Alex. Yo, nhos ken man, nhos kan man. Ya. Alex, djo txon kantu minutu fika la pa mi. Nu ta retu, nu, nu sta bai retu YouTube, nu sta obi musika, nu sta, nu sta kumenta, nu sta partilha, ya. Raquez papaya ki sa manda, 6 minutu, ok, 6 minutu. 6 minutu. Nha rapaz, maruka Morreu la nos. Nu sta rabida Diós abensuanu kel música li ah Diós poi ratxas pa paia rabenta ah Diós poi poi ratxas pa paia rabenta oh Nhordés apoian dan nu moral poi ratxas el tudo nha rapaz kel ki ta txeu apanha ka na boca nu fã di verdade ta bai ta partilha ta dan moral yeah nhos ema rapazinho krevense nhos ema rapazinho sa na luta nu bai nu partilha Diós Diós dá noite sértu. Ah, Papá di Séu. Gracias Papai ki sa ma. É kela própi di loku. Di loku. Nu sa da un kuza la. Nu sa da un kuza la di loku. Gracias Papai. Dipô ku un ténpu falal. Arre. Aton. Eh, tá bom. Ok. Ó, Papai. Papai, tá bem. Comi. Ó, ó, tá já nem é.

Ki ka kre odjanu na konfuzon Sima nu staba nhos ka kre pa nu ka kre pa nu gera Nton dja nu ben dja nu djunta mi ku pregu nu sai mon Nton nhos apoia yeah nhos apoia Nu bai nu bai tudu youtube ne Xinha dja kantaba Epa epa epa

Nu bai nu partilha, nu komenta, nu pui kuza rabenta. É nos. Boa tarde, obrigado, boa sorte, la. Dios tra-nu boa sorte, é nos. Na partilha, né? What the ball?